Minasan konnichiwa, selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez Fatma Hamama û hûn guhdarî kursê fêrbûna zimanê Japonî dike asta yekemîn dersa çarê. Berê em dest bi dersê xwe ken çi re'ya wê hûn çi dibêjin ku em li vegerîn kî kurd ji wa dersê berê niho re çêkin. Navê vê çi ye? Kasa. Em dibêjin kî gêj va kî zi. Ev e. Belê ka Kîj va tîpa tîpa a ye. Deka veca em ders bi dersa xwe dikin ya bi navê ta giyo, rêza ta. Tîpa yekemîn ta, ta, ew jî bi vê şêweyê tê nivîsandin.

ew jî vê şêweyê tê nivîsandin. Tîpa sesiyê jî t ne t t isik hîr nêv dayê t Ya çarê jî tê tê ew jî wisa tê nivîsandin. Tîpa pêncî û ya tariyê jî to. To. Kacê vêca em çend peyva li ser tagiyo dom. Eweliyek ya yekemîn tê mena wê tê dest jî. Yanî tîpa tê xwe tê dest. Ka cê hûn vê peyvê bêjin lafza wê dibi çi? Erê kitsi. Ew jî yanî pêlav yan jî sol yan jî dibêjin ya erebî hîze. Ho çil xwe dike berî mor nigê xwe ke pêlavê de gore min e. Vêca biyabanî dibêjin gorê tehte bin pêlavê de yan jî bin solê de. Ew jî tê navê kacê hûn bilafzê hûnê bêj çi ne? Ey. Kitsi şta. û wek we zanî şita mana wê bî binî yanî ez ji bin xezanê de bin derge de sêv bin darî de ye hol bin kursî de ye bin yanî şita ka cê vê peyvê jî bêjin berî ez bêjim ey kata ew jî mana mil milê mirov bêjinê kata. Ev peyva taliye ka cê vê jî bilafzênin yanî bêjin bê ez bêj. Ey. Îto. Ew jî yanî ta. Yan jî dezi. Berî hin pirsken ka rêza ta tên tên pêra tê yan na ez ê bêjwe ku pêra tê û dengê tîpa jî dibi wisa.

û ew jî wisa tên nivîsîn. Min pirs ji bîr nekir ev hebîn du pirs. Ez ê talîyê bersiva bidim. Tê jî dibe dê û bi vê şeweyê tê nivîsandin. Û ya talîyê to dibe do. û nivîsandina wê jî wisa niye. Ez dizanin niho hîn pir sitken hîn dibêje eveme du tî bên dengê wa jî û du tî bên dengê wa zi. Em ê çawa ji her wa her du tîpa jê ku di cuda kene vêca demê tîpa de tên, demê peyva de tên. Di nivîsandina Kîbordê de ew sehl e, wek ku min ji ber me tîpa nivîsî. Rast e dengê yê tagî û bi tin tin re J û Z ne lê demê te bi tu bi kîbordê binivîs tê dan D û D. Lê jî û zûa ya ewilê ya rêzeha sa de ew nî mû bi jî û zûa adî re dinivîsim mû tîpa je nivîsê je tê nivîsandin û mû tîpa ze nivîsê ze tê nivîsandin. Je bi î re û ze bi o re taban. O ev ya nivîsandina kîbordî wî lê xwendinê û û nivîsandina bi dest em ê çawa çêkene? Yanî bêjin xalîben bihtirê cara dengê z û j muhopê tîpê sa giyo yê tin tin ra dinivîse. Yanî ba her do gare ev ê tu notê sen şaşê. Lê yê tîpa ta giyo ra ew yê bi rêza ta ra ew kêma tê nivîsandin va her do denga ra. Ew jî çawa tê demê pey vigihewe dengê wê yê wê û xwe çi û çî we demê em lê tim tim lê zêde ke yan jî bibire demê carna pey vig dî tî jî pê va tê mena wê tê guhrandin lewma şona em tîpî xwe bigor em bes tim tim li va herdû tîpa zêde dikin ji ber dengê wan wê guhrandin û hew. Ka jî em mînakî bêjin peyva tsu ku me mana wê jî Japonî pê yanî zêdekirin yan jî pê va dimîne. Demê tiştî tiştî va dimîne em bijîgê yeltasik bi ebî û Japonî tê gotin tsu ku. Ev peyve demê em tîpa kî pê vaken Wê bi kî zi ki vêca şûna em zi tîpik dîti danin şûna ti yani şûna em zi ta sagî yo re binivîsin em hema bes tin tin il ti zêde dikin dibi kî zi ki. Ha vê halê tinê de dengê z û jî em yê wa di tîpê tagîyo re îstemal dikin. Yan jî haletê adî xilas ev her du denge jî û z yê sagîyo ne demê tin tin pê re tê. Eger ev Nuqte hên taze neketwe li wen nebûyen agehdar bêjin min ji ber ez dîsa li ji we re vegerên va dersê bêde. Ka cê em çend peyvê dijî bûn berî em dersa xwe xilas kin. Ev peyve ê çawa bê gotine? Do ko ew jî manewê kanê ya em pê pirsidikin filan tişt kanê.

tê gotin t, t zi k. Her sê tîpin t zi k yê kudret bi t zi k. Ji bîr nekin cara ewil hîn guh de dersê tişkî nênivîsin, cara dudiyê nîga werin guh bdenê û tişta we bivê binivîsin. Û guh biden Instagrama Japonî Kurdî jî ev tê de bi kurtayî va peyv û tîpa hemiya dîsa belav dikin. Çi pirsî we hewa hûn dikarin binivîsin di komenta de yan jî talîqata de û ez ê xwedê hezke bersiva bide me. Dersa me xilas ja ma tenê.